Хөрмәтле караучылар, бүген сезне бик кызыклы бер очрашу көтә. Дамир Гыйсметдин, билгеле кеше. Ләкин кем соң ул? Берәүләр әйтер, сатирик ул, икенчеләре бик популяр җырларның авторы, шагыйрь, Өченчеләре әйтер, милләтче, милли хәрәкәт әгъзасы, ә кайберәүләр исләренә төшерер, партия органнарында эшләгән җитәкче, партократ та булган кеше, дип әйтер. Ә кайберәүләр, әлбәттә, үзебезнең якташ, Чувашиядән килгән лаеклы татар, диярләр. Һәркайсы да дөрес әйтер, ләкин барыбер Дамир Гыйзметдиннең кемлеген, каян чыкканлыгын, ничек яшьләнлеген искә төшергә бер форсат туды, Аның туган көне шушы көннәрдә, 65 яшь ул. Үзенә күрә зур гына юбилей, ләкин барыбер да күптән инде Дамир синең белән искә төшергә исәпләп йөри идем. Менә бер 80 нче елның язында Идел лагеренда булды иҗади интеллигенциянең семинары, шунда да танышкан идек. Яшь язучылар, яшь журналистлар. Менә шул вакыттан бирле без синең белән таныш, үзем беләм дә кебек. Ә менә мин әйткәннән соң мин синең кемлегеңне аңламый да башладым. Иң башта әйт әле, менә барыбер син бит сатирик булып чыккан. Партия социализм заманында кораларны күрсәтеп, кешедән көлеп йөри торган сатирик. Ничек син сатирик булып киттең соң? Менә э, аның э, ние язмышы бик зур түгел. Без әллә 5 курстамы кайттык стройотрядтан, Төзелеш отрядлары бар ул заманнарда. Ну, э, паромда бик безне мәскәрәләделәр дип әйтергә була. Ну, э, нәрсәдер шул исемдә калган һәм мин э, Шаянга туп-туры язып үзем бардым. Шаянда укытылар да шундук бас, басырга алдылар аны. Һәм э, берәр айдан килеп чыкты. Ул ачулар басылган иде басылуын, ләкин менә шул тормышның мәгънәсезлеге, менә шундый дырфалык ул вакытта да күп иде. Бу хәлләргә чыдап торырга да була, ләкин минем эчке халәтем аларны кабул итми. Шуңа күрә мин негатив нәрсәдер күрсәм, мин үземдә ниндидер җен Уяна шундый, язасы килә. Шулай итеп, Чувашиянең Татар Тимәше авылында туып-үскән, Казанга килгән журналист егет фаш итә торган журналист булып киткән. Ләкин фаш итү ул берәйбер, аны прокурор да фаш итә. Ә менә көлдерерлек итеп, сатира белән фаш итү, аны бик сирәк кенә булдыра бит. Менә Тукайлар булган, башка бик, бик сирәк шундый язучыларны да беләбез. Менә шул көлергә һәм көлдерергә Рөхсәт ителә ди идеме соң ул? Чаян, минем белүемчә, бер миллионга якын тираж белән чыга иде. Шул вакытта ничек эшләдегез ул һәм ун ел буе? Әйе, СССРның иң зур тиражлы сатирик журналлары рәтенә керә иде ул. Һәм ул вакытта таләпләр бик көчле иде. Коллектив редакциядә коллектив көчле иде. Менә әле дә исән ул Бронштейннар, Ул заманда Аффингенденнар, ул инде мәрхүм, алар белән эшләргә туры килде һәм эшләгән дә өйрәнергә туры килде. Чөнки университеттан өйрәнеп чыгучы журналист бик күп түгел ул. Менә шуңа күрә мин нәрсә дип әйтер идем, юмор, сатира икесе бер бер нәрсә дип күренсә дә, ул юмор ул, мәсәлән, бал кортын чаптырып дәвалауга бераз нитә, миңа хәтерләтә. Ә сатира ул менә хирург пычагы белән кисеп алуны хәтерләтә. Икесе менә шундый нюансы бар аларның аермасы. Менә шулай ун ел буе социализмның хирургы булып эшләгәннән соң инде Бер биография бер кешегә, бер язучыга, журналистка җитә. Җитә мондый шундый э, зыянлы цехта эшләү. Менә обкомга киттең син анда. Обкомга киттең ул партия органына. Обкомга китү үзе бер э, борылыш, әлбәттә. Ул вакытларда э, Горбачев чоры, килде. Үзгәртеп корулар, ниләр. Без уйладык, партиягә үзгәрә башлый. Анда да сүзеңне әйтергә була. Мин дә ышандым аңа.
Әйе. Син бит агитатор сүзендә шәп йөрдең ул елларда. Әле хәтерлим яхшы. Мин журналда, ә син менә ничек ул беренче секретарь Усмановның ярдәмчесе булырга ничек якын җибәрделәр? Башка вакытта чәендә эшләгән кешене аны Бернинди җүнне урынга кертмәскә тиешләр, чөнки ул этлек табарга йөри бит инде. Ә Усманов, киресенчә, минем биографияне укыгач, әйтте, Карале, биографиясе әк шул бу җегетнең, җитмәсә унбер ел ШЭНда да эшләгән, аның теле бик, каләме очлы булырга тиеш, борычлы. Шундый телләр кирәк белә башлаган.
Әйе, безгә шундый язучы да кирәк, дип нокта куйды ул. Шуннан Гәрчә минем анда әллә ни күрсәткән алдан нәрсәдер күрсәтеп танылган атаклы кеше дип алмадылар инде. Анда гади бер инструктор буларак алдылар. Аннан соң инде әкертен генә күтәрелдек. Ул вакытта өлкә комитетка эшкә алыну гайне, ул инде Кремльгә керү дигән сүз. Ул инде Аллаһы Тәгалә пигамбәрләрнең дәрәсендә көн саен күрә торган Пигамбәрнең үзен көн саен күрә торган кеше булып киттең инде. Моны ничек үзеңне сизнәсең шушы даирәдә? Теге колхоз рәисләрен, ферма мөдирләрен тәнкыйтьләп йөргәннән соң, шушындый галстук кия торган гына, шома сөйли торган гына җирдә җайлы булдымы? Әлбәттә инде аның һәр эшнең э, төрле яклары була. Обкомда да э, төрле кешеләр эшли иде. бер бер төркем яшь галимнәр килде обкомга идеология бүлегенә морозовлар рафаэль рафаэль хаким хакимовлар хәтта безнең шагыйребез ринат харис ринат харис хәтта идеология идеология бүлегенең мөдире булды Культура бүлегендә дә, идеология бүлегендә дә. Ринат Закиров белән э, күп еллар эшләргә туры килде. Рәис Төхвәтуллин.
Рәис Төхвәтуллин, э, Хөснетдинов э, һәм башкалар. Яңа партия... Дамир Шәрәфетдинов. Дамир Шәрәфетдинов инде, әйе, ул алданрак килгән. Ләкин ул, ул елларда нидер канна яңартулар булды. Менә бу кешеләр бит Алдынгы фикерле милләтчеләр? Әйе. Алар барысы да үз урыннарын таптылар бу тормышта. Һәм э, обкомда эшләүләре э, һич тә начарга булмагандыр дип әйтәм мин. Аларның күрүләре дә менә шул вакытта җитәкчелек органы белән милли хәрәкәт арасында мөнәсәбәтләр әйбәтләнгән иде ничектер уртак телне таба алдык чөнки җитәкчеләр безне тыңлады бит әйе монда тагын бер әйберне әйтергә кирәк Коммунистларның бит э, төрлесе бар иде. Үтә кызыл коммунистлар һәм ну, нормальный демократлар әйтик. Шул Рафаэль Хакимовлар. Али Акышның сүзе истә төшә. Ул шовинист э, демократка караганда э, менә бу демократик милли фикерле коммунистлар либерал коммунистлар файдалырак. Әйе, хәтерлим ул сүзне. Шулай да менә нәрсә эшләп из калдырдык соң ул Өлкә комитетта. Минем хәтерлим әле син Аннан соң чит ил эшләре министры дип йөрткән идең син Усманов. Ул Усманов шаярып әйтте бу. Шундыйрак. Акуловка кадәр дә син башладың. Әйе, шаяртып әйтте, ләкин ул шаяр... Иң зур кем иде чит ил белән шөгыльләнүче Татарстанда ул вакытта? Ул юк иде.
Андый Андый юнәлеш... Әнә суверенитеттан соң Акулов андый, андый юнәлеш юк иде Атлымда. Ләкин... Читләргә ярамый иде. Үзәк комитет безгә Ломжа дигән воеводствоны табып, безгә бәйләргә тырышты, һәм без шул бәйләнешләрдә кайнадык инде. Әнә Ломжа урамнары килеп чыкты. Чит ил сәясәте башланып китте. Польша белән Польша Ломжа Ломжа пигамбәрнең үзе белән поездларга утырып киткәнен хәтерлим. Беренче секретарь Гомәр Усманов. Син аның ярдәмчесе булдыңмы әле? Ул ничегрәк консультант, мин идеология бүлегендә консультант буларак эшләдем. Ләкин шушы элемтәләр ныгая башлагач, Польша белән безгә инде туры килде бергә барырга да, җитәкчеләрне озатып барырга да туры килде, каршы алырга да. Ул эшләр, әлбәттә, теге аннан соң Татарстанның башка вәзгыятьтә дәвам итүе бу политиканы ул бөтенләй икенче дәрәҗәдә. Ләкин беренче адымны Икенче адымны беренче адымнан башка эшләп булмый бит. Без шуңа күрә беренче адым ясаучылар булдык. Әле генә аңладым.
Әле суверен булмаган Татарстанда читле эшләрен сез Гомәр Усманов белән икәү башлагансыз икән. Шунда да.
Аның белән генә түгел инде, анда министр кабинетында Мингазов мәсәлән, Таһир бик актив эшләде, ул юнәлештә. Инде хәзер шундый пәйгамбәрләр белән йөргән җирдән генә милли оешмага, Ватан җәмгыятенә күчтең. Шул вакытта без килеп эштә дә кушылдык инде ул. Әйе. Нишләп син обкомнан әле булмаган кечкенә генә милли оешмага күчәргә булдың? Болай куып чыгармаганнардыр бит? Бигрәк теле теле моның усал. Ул вакытта, әлбәттә, партиянең теге Горбачевның да сәясәте бер ничектер Күренә башлады инде. Партиягә басым көчәйде һәм менә бу яшь буын аңлады булса кирәк, бу партияне бөтенләй үзгәртеп булмый. Кайсы берләре үзләре китә башлады. Минем дә мин ничектер уйлана башладым. Дөрес микән бу сайлаган юлым дигән фикерләр килде башка. Һәм мин ничектер менә Мәскәүдәге йөрүләрем, каршы алуларым, андагы кешеләр белән танышуларым беренче йогынты ясагандыр дип уйлыйм. Һәм бу халыкара мөнәсәбәтне менә бу җәмәгать оешмасы кысаларында алып барма, барырга булыр дигән фикергә килдем. Һәм шул юнәлештә ну, килеп чыкты инде. Ә калганы, дуслар, Сезгә билгеле инде, хәтерләсәгез, җмһаҗирләрне ташу, Казанга, чит илләргә бару, эзләп табу, алар турында язу. Чикләр ачылу.
Альбом алып килдем тарихта Ватан җәмгыятенең альбомын. Менә иң беренче килгән Фәрит Иделлеләр, күрәсеңме? Моның дулкынландыргыч. Хәтта туган тел үткәргән идегез. Яшьләр менә Финляндиядән килгән Лиса Ментина. Иң беренче ул вакытта ул Марстан килгән кеше кебек иде. Кем Финляндиядән, кем Төркиядән килгән. Әле ул татар кешесе бит. Татар кешесе. Татарларның туплануы шуннан башланды. Менә шушы эшнең дәвамы, әлбәттә, һәр конгресс шартларында бара. Конгресста шушы. Конгресста бүлек бар бит инде, мин хәтерим. Хәзер шушы Ватан җәмгыяте. Ул юнәлеш конгресста бар, халыкара юнәлеш. Һәм бу эшне дә башлап җибәрүчеләрнең берсе. Әйе, без Дамир Исметдинов.
Башладың инде.
Ул Ватан җәмгыятенең вице-президенты, академик Мирзамахтовтан соң аның президенты булып торды.
Ләкин аннан соң эстафета тагын син алып киттең бит инде. Эстафетадан бигрәк минем мин мин алай ук синең кебек төрле теге тармакларга барып күп төрле биямәдем. Мин шул журналистикадан читкә китмәдем инде. Әйе. Ярый партократ, милләтче һәм көтмәгәндә Мин гомер уза дигән шигырьне һәм җырны ишеттем. Аннан соң җыр яза торган шагыйрьгә әйләнеп беттем. Мин синең алай нәзберк шигырьләр язганын белмәгән идем. Инде шагыйрь буларак хисап тот инде җәмәгатьчелеккә. Кайчан азып киттең шигырь язарга? Менә мин әйттем бит инде, э, шайтаным кузгала теге җитешмәгән кемчелекләрне күрсәм дип. Э, менә моторны күргәндә, Күңелдә матурлык уянганда, мин, э, миндә ниндидер фәрештә кебек көч э, уяна. Һәм мин шигъри юллар белән фикерли башлыйм. Менә берничә аудиодиск чыкты. Әйе. Концерт номерларында синең атаклы җырчылар башкарган әсәрләр бар. Илһам Шакиров бар. Очып кайтам.
Башкалар, очып кайтам. Гаҗәп бит. Ничек аның композиторлары табылган? Композитор Илгиз Мәҗитов белән эшләп алдык без, ләкин ул кыска вакытта гына булды. Ул китеп барды бу дөньядан. Ләкин менә бу э, берничә җыры бик үтемле булды, халыкка ошады. Аннан соң Мәскәүдә бер тапкыр җиндекне чыгарганда язганнар, Гомериза татар халык җыры дип. Минемчә, бер, бер яктан э, минем күңелне тырнады инде, ләкин уйлап карасаң тирәнрәк, бу зур бәя. Концертларда башкарылган җырларны һәрвакытта без карый һәм үз тамашачыларга да күрсәтә алабыз. бу җырларны. Әйе, бу җырларны күрсәтеп була. Классикага кереп киткән инде. Видеолары да күренә башлады соңгы вакытта. Карарга насыйп булсын. Клиплары. Дөнья студиясендә дә.
Әйдәгез әле менә бу Ялгыз әткәй дигән мәгънәле тирән җырны Лилиана Газизова җырлый аны. Шуны бергәләп карыйк әле.

Оештыручы да булып шулай тарихка кергән кеше бит инде. Инде хәзер искә төшерик әле язмыш. Дамирның менә туганнары, дуслары күп. Һәрвакытта шулай. Менә шул турыда ничектер менә иҗадыңда гел синең сагыну, кызганып та кую кайберләрен, әти әни югалтулар, югалтулар һәм безнең милләттә бит әти белән әнине, абыйларны, энекәшләрне хөрмәт итү, бер-береңне ярату, Шулкадәр мөһим. Хәзерге Салынган милләтнең канына салынган. Хәзерге буында еш кына әле безнең яшь буын әле ул э, димәк башкача ә. көнбатышлар кебек карый башлады. Әйе, бераз гына алардан Менә шул турыда бер күптән түгел генә эшләп беттегез сез бер клип Энекәшләр. Авы энекәшләр. Авы энекәшләр дигән. Без инде беләбез, теге апа сеңел дигән җыр, теге э, җырлый торган башкаларның әйе бит. Әйе. Менә шул турыда әйтеп китегез әле. Менә
минем Казанга килүем бу чираклы рәвештә генә булмады. Ничектер монда тартты күңел. Мин Казанга килдем, ә минем артымнан бер-бер артлы энекәшләр килде. Әлбәттә, монда минем йогынты булгандыр дип уйлыйм. Һәм э, күбесе алар спортчылар иде башлап. Аннан соң Кайсы экономика, кәсеп эшенә кереп китте, кайсы башка һөнәргә китте, өйрәнде. Ләкин менә тернәкләнеп, аякка басып, эшләп киткән, яшәп киткән чорда бер-бер артлы шундый авыр көннәр дә кичерергә туры килде. Шул егетләрне минем теге алма кебек дип әйтәбез, егетләрне югалткач, нәрсәдер минем күңелем киселде, конечно. Әлбәттә, монда ниндер сагыш ниләр югалтулар турында уйлана башладым. Шул уйлануларның нәтиҗәсе менә шушы Абыйлар энекәшләр дигән клип. Әйдәгез, менә шушы Айдархан Камалов режиссерлыгы, операторлыгы ярдәмендә эшләнгән клипны карап китик.
Абый энекәшләр, әйе, алар хаман минем йөрәк түрендә. Безнең язмышлар Казан белән нык бәйләнә. Энекәшләр дә берәм-берәм минем артымнан биргә килделәр. Аларның Казаныбызга тартылуына минем дә өлешем булгандыр. Укыдылар, белем алдылар, спорт белән шөгыльләнделәр.

Энекәшеләр туры барсын өчен Без торабыз бер үк күзәтеп
Тернәкләнеп, аякларында нык басып торган энекәшләрем Әнбәр, Шамир, Рәмис, Фәниснең

Әйе, гыйбрәтле җыр һәм кызыклы менә шушы клип. Бу берничә минут эчендә булган синең тормышың, туганнарның тормышы сыеп беткән, анда күрәм Әнвәр Гыйсметдинов, Фәнис. Әйе. Һәм син яхшы белгән кешеләр инде. Дуслар инде алар бар, аларның эзләре бар, авыр туфраклары җиңел булсын. Һәм мин шунда уйлап куйдым әле. Чувашиядә 37 меңләп кенә татар яши дип белә идек. Әйе. Хәзер карыйбыз Урмай, анда Шыгырдан нинди көчле чаралар үтә. Һәм сезнең авылдашлар, туганнар гына. Шушы кечкенә генә Чувашия татар өммәсеннән күп лаеклы кешеләр килгән. Һәм шуларның арасында, уртасында Дамир Гыйсметдин. Якташларың, туган ягың турында нәрсә әйтә аласың? Менә хәзер кайчандыр авылган, авылдан чыккан егетләр, малайлар, алар э, бик каты тартылалар авылга, шәһәрдән. Кайтасылары килә, чөнки анда әтисе, әнисе, туган җир, туган туфрак, нигез. Ләкин әти-әни киткәч менә, нидер бер салкын җил исә. Авыл малаес аны сизә. Бер яктан күңел тарта, кайтып күрәсе килә, икенче яктан менә авылның җимерелә баруын күргәч, туганнарның китеп баруларын, ничек әйтергә, кичергәч, ул хәтле теге ашкынып кайтырга күңел бик тартмый. Бәлкем, бу дөрес тә түгелдер. Ләкин мин уйлыйм, моның аң. мәгънәсе дә бар. Чөнки кеше һәрвакытта уйлап яшәргә тиеш. Син кайдан, кайда тудың, нәрсә өчен яшисең, ә, һәм ничек бу тормыштан нинди эз калдырасың. Хөрмәтле караучылар, менә күрәбез бит, сатирик, шагыйрь, журналист, уйнап-көлеп яшәгән Дамир Гыйзметдин нинди тирән һәм мәгънәле кеше. Аның юбилеен үткәрүе очраклы түгел, теләсә кем мондый юбилей, мондый тормыш һәм мондый фикерләр белән мактана, үзен күрсәтә алмыйдыр. Менә бу юбилей дигәннән багаж күп. Ничә китап, ничә диск, нинди эшләгән гамәлләр. 60 елны гына үткәрдең бит син. Аңа бит оештырырга да тынгысызлык кирәк. Ул ниндидер мәдәни продукт эшләргә кирәк. Карап китик әле менә бу Узган юбилеем да булган манзараларны, әйтелгән фикерләрне. Ни бәхет, хәзерге видеоның, архивның булуы һәм әле безнең арабызда булганнарын да, булмаганнарын да һәм яшь чакларын күреп китүе. Ә барыбер бер язмышның төрле мизгелләре бит инде. Күз салыйк шуларга. Бездә юмор әсәрләре иҗат итүчеләр артык күп түгел. Шуларның берсе язучы Дамир Гыйсметдинов. Үзенең укучыларына газета-журнал битләрендә басылып килүче шаян хикәяләре һәм бик күп популяр җырлары аша таныш. 60 яше тулып килгән көннәрдә Дамир Гыйсметдиновның үзен дә күрергә насыйп булды.
Киң җәмәгатьчелек тарафыннан билгеләнеп үтелгән әлеге кичәгә сатира-юмор сөючеләр, җыр-моңга гашыйк җаннар, Шагыйрьнең иҗатташ дуслары, якташлары һәм, әлбәттә, аның җырларын башкаручы артистларыбыз җыелган иде. Кичә гомер уза дип аталса да, алгы планда аның шигърияте, мәгънәле, тормышчан, уйчан, үкенечле хәлләр турында язылган җырлары үзләре үк Дамир Хисметдиннең үткән тормыш юлына күз салу дип кабул ителә.

Бүген әйтәләм, минем ачу кисә, шайтаным кузгалса дип әйтәм мин. Шайтаным кузгалса, мин сатира язам. Әгәр дә иңемә фәрештә кунса, ул вакытта инде лирика килеп чыга. Берәр җыр, мәңгелек темалар бар. Шигырьдә дә шундый яшәү, үлем. Ул тема мәңгелек. Ул э, капитализмда да шул ук тема, э, проблема социализмда да. Шуңа күрә аны э, теге чорына карап, ниндер сәяси нигә мәнфәгатьтән чыгып язырга түгел. Ә менә чын күңелдән ихластан язсаң, ул әлбәттә кеше күңеленә кереп кала.

Гаҗәеп шәхес, искиткеч матур әсәрләр яза. Һәм мин аның әле киләчәктә дә бик күп безне сөендерер дип уйлыйм. Бүген мин ифрат сөенеп килдем аның юбилеена. Һәр төбәктә татарлар үзләренең э, геройлары белән, үзләренең шәхесләре белән мактана ала. Менә без дә Чувашстан татарлары, без анда көйгә булмасак та, э, үзебезнең шундый олы шәхесләр булуына бик шатбыз. Элекке Фәтхи Бурнашлар, Э, һәм шулай ук ргазидуллалар белән бергә безнең өчен якын булган олы дәрәҗәле шәхес ул э, мисаги улы дамир гыйсметдинов аның иҗаты аның конгресста эшләве безнең э, чувашстан татарларына гел уңайлы фикерләр генә тудыра без аның белән горурланып бүгенгесендә шундый аның барлыгына шөкер итеп матур гына яшибез

Шагыйрь, журналист, сатирик, җәмәгать эшлеклесе Дамир Гыйсметдин дәртле егет булды. Әле дә, күрәсез, фикере дә, гайрәте дә, дәрте дә җитәрлек. Хәзер менә мәхәббәткә, матур кызлар үтеп киткәндә үзеңне ничек хис итәсең? Инде ветеран, инде битараф, башыңны күтәрми генә калмыйсыңдыр бит? Йөрәк тибеше ешая инде, дөресен әйткәндә. Ләкин акылда, акылда килеп китереп суга шул вакытта йөрәк тибешенә. Шуңа күрә компенсация бар, тигезлек. Димәк, егет булып калдың һәм бабай да булдың. Каларга теләк тә бар.
Һәм оныклар да каларга.
Әйе, һәм бабай да булдың. Инде хәзер күпме эш эшләнгән һәм күпме фикер тупланган. Канәгатьме бу тормыштан? Һәм эшләгәннәреңә ризамы үзең? Мин бу... дөресен әйткәндә, менә әйтик, э, әгәр бу гомерне яңадан башла дип әйтсәләр, мин шулай ук башлар идем. Һәм шулай ук яшәр идем. Чөнки монсы да трагедия. Әгәр дә син э, үкенеп яшәсәң, Или үкенерлек эшләр, гамәлләр кылсаң, ул, ул вакытта син уже, син э, бу тормышта үзеңне үзең тапмаган дигән фикергә килергә можешь. Ә ул бик куркыныч. Шагыйрь, сатирик, язучы, җәмәгать шәхесе Дамир Гыйзметдинов белән әңгәмә менә шулай Аның гомер уза дигән атаклы җырында ничек әйтелгән, шигырендә ничек яңгыраган, шулай килеп чыга икән бу дөньяда. Насыйп булсын, матур итеп шушы эшләнгән эшләрне аңлатып, матур итеп яшәргә һәм егетлекне саклап, хәзерге аксакаллык хәлне дә үстерергә. Рәхмәт.